Ha yvúma nane'ỹme g̃uarã, mba'éichapa nde réra, karai? David Galeano. Mba'e pene mbyatýi ko'ápe? Ha rojevure MECP-pe ani hag̃ua mboykeve guarani ñe'ẽme, omombareteve guarani ñe'ẽ rekove ha tajaha heseve tenonde gotyo paraguajoháicha. Ndoikuaáivape g̃uarã mba'ére oñemboyke, emohesakãmi, derechávape g̃uarã. Ko'ag̃aite peve ore voi ndoroikuaái mba'érepa, pe'a Ministerio jehegui ndojapo porandu'ỹrema ma'avépe.

Mba'ysyry peteĩ ha mokõihápentema hemby ko'ág̃a. Péva piko osẽma kuatiápe térã oje'énte hína. Ápe oĩ heta mbo'ehára, ko arapokõindyve nomba'apovéima hína. Opova'ekue mbo'ehaópe oje'e chupekuéra nerembo'emo'ãvéima, ndaiporivéima guarani. Mba'e ojeheka hína ko akoaty rupive. Ha péva ikatu hag̃uáicha oñemyatyrõ ha toikejey guarani ha toñemombareteve, ndaha'éipe oĩ haguéicha, guarani ojoja va'erã aravópe castellano ndive. Mba'e he'ise hína ñemyatyrõ. Ha ñemyatyrõ he'ise hína pe pépe oĩ vaíva oñemoĩ porã hag̃ua. Mba'e tekotevẽ ojapo ko'ág̃a tapichakuéra oipotáva guarani oike jey. Ha ápe ñaimeháicha ñahenduka pe ñane remiandúpe jaikoha rupi, taha'e ha'évape, Ñanderuekeregua, pe mburuvichakuérape, ta'ãngambyry rupi, puhoe, Internet, Facebook, umi jaipurupaite va'erã ja'e hag̃ua pe ñane remiandu. Oĩ avei hína peteĩ tembiapo jajapótava Ha'éva hína pe castellano-pe oñembohérava recurso de inconstitucionalidad, pe ápe ojejapóva oñepyrũ pe léi rehe. Oĩ opyrũva léi rehe ha pe opyrũva héra Ministerio de Educación. Oĩ mokõi mba'e ojehúva ha oikóva. Pe ojehu hag̃ua mba'e moõ rajapo hína kóa ko mba'e oñembo'yke hag̃ua hesa'emo hesakãmi umpe. Ape'a heñói ha okakuaa hína Ministerio de Educación y Cultura-pe ha Departamento de Currículum hérape ojejapohápe ko'ã mba'e. Ha momba'e currículum-pe, mba'e oĩ pépe. Ha pépe oĩ tapichakuéra pepegua, ajépa ohechakava'ekue ko mba'e rupive ndohayhuiha Guarani ñe'ẽ. Umíva Paraguaigua. Paraguaigua. Ha oñe'ẽ Guaraníme. Sa'i, ha ndaha'éi mbo'ehára avei. Japytepekuéra oĩ heta ndaha'éi ambo'ehára Guarani ñe'ẽme. Mba'e, mba'ére nde ere oikoha upéva? Chéngo g̃uarã oĩ gueteri pe temiandu vai ymave guaréicha pe Guarani rehe. Oĩ heta he'íva péva ñanembotavyeha. Ha opavavéva ápe roiméva, ñaiméva jaikuaa porã pe aja puha. Hetaiterei tetãme ko'ág̃a oñembo'e, Alemania, Francia, España, Estados Unídospe. Ha umi pe noñembo'ái, noñembo'emo'ãinda ha'e ramo peteĩ mba'e tuicháva ha iporãva. Umi he'íva hína piko mbo'ehára avei. Oje'e hesekuéra mbo'ehára ajéva, térõ g̃uarãnda ha'e imbo'ehára. Ohayhu ramo hetã. Hogayguarã iguarani ñe'ẽ ha péva pe mbo'eha añetetéva. Jaheguraerã ñane ñe'ẽ ha upéi oúva hapykuéri. Andikatúi ñamboyke pe ñane mba'éva tekotevẽ. Nde recha ápe guarã MEC mburuvicha ha tetã Paraguái mburuvichápe, mba'e nde ere? Ha nomotenondemo'ãiramo, nomombaretemo'ãiramo guaraníme tohopa hikuái hógape. Ayvu marane'ỹ. Ijáramo chupekuéra mba'e ikatu ojapo ko'ág̃a. Ha ko'ag̃aite ramo, oñemoĩporãse jey ramo hikuái, ko myatyrõ tojapo pe guarani ñemombareteve, ko me'ẽ aravojoja guarani ha castellano-pe, ha pépe ikatu nomopotĩ jey upe héra. Ha'ekuérape ity'aíahína. Ha'ekuéra pe oĩ vaíva hína ndaha'éi ko'ápe mbo'eharakue oĩmea. Ore paraguajoháicha roju rojerure pe ñane mba'eteéva rehe. Ha ñande ndajajapoirãva avave ndojapomo'ãi ñande rehe, jahecháma mburuvichakuéra ndojapoiha mba'eve hípe. Ha ayvu marane'ỹ. Ha rojerure Mécpe ani hag̃ua mboykeve guarani ñe'ẽme, omombaretere guarani ñe'ẽ rekove ha tajaha heseve tenonde gotyo paraguajoháicha. Pe mbo'esyry mbohapyhápe noñembo'emo'ãvéima. Oguesyry peteĩha mokõihámentema hemby ko'ág̃a. Ápe oĩ heta mbo'ehára, ko arapokõindyguive nomba'apo oĩmahina. Opova'ekue mbo'ehaópe oje'e chupekuéra, Nerembo'emo'ãvéima, ndaiporivéima guarani, ha toike jey guarani ha toñemombareteve. Ndaha'éi pe oĩhaguéicha, guarani ojojava'erã araópe castellano ndive. Recurso de inconstitucionalidad. Pe ape jejapóva oñepyrũ pe léi rehe, oĩ opyrũva léi rehe ha pe opyrũva héra Ministerio de Educación ha Departamento del Currículum hérape ojejapohápe ko'ã mba'e. Oje'e hesekuéra mbo'ehára ajépa, térõ g̃uarã ndaha'éi mbo'ehára. Ha ohayhúramo hetã, ohayhuáramo iguarani ñe'ẽ. Ha nomotenondemo'ãiramo, nomombaretemo'ãiramo guaraníme, tohopa hikuái hógape. Ha ko'ag̃aitéramo oñemoĩporãsejeýramo hikuái. Tomyatyrõ tojapo upe guarani ñemombareteve, tome'ẽ aravojoja guarani ha castellano-pe, ha pépe ikatu nomopotĩ jey upe héra. Ehecha ayvu marane'ỹ.